Da ni'n croesi'r Iwerydd rwan a hitha'n ddeg munud wedi un o'r ddeg a da ni'n mynd i, i ganol America, mae'n gwirionedd Central America, da ni'n mynd i wlad Nicaragua ac mae Ben Gregory sydd yn yn studio ni ym Mangor bore yma. Uh, mae o'n teithio yno ym mis Chwefror, mae'n gweithio i tai Eryri o ddydd i ddydd ac yna yn ei amser, hynny o amser sbar sydd gyda fo ar ei ddilon, gweithio efo ymgyrch cefnogi Nicaragua Cymru. Bore da Ben, croeso cynnes iawn i chi ato ni. Britannia. Wel, pryd a sut y dechreuodd ych cysylltiad chi ma- e- efo'r wlad yma yn, yn, yn Amer- America ta? A, wel, es i fy cyfarfod cyntaf am Nicaragua 25 mlynedd yn ôl, a dyn ni newydd um, dallu yn pen blwydd 25 mlynedd. Ond uh, es i i Nicaragua am y tro cyntaf uh, 20 mlynedd yn ôl, yn 1991. A be nath eich denu chi yno ta i wlad sydd Yy dwi dwi er mwyn rhoid syniad lle yn union mae o m- mae o yn y llinyn yna rywsut yndydi sydd yn yn cysylltu yy gogledd Affri- yy America a de America yndydi? A mae reit yn y canol yn y... Ie. ...y llinyn yna a mae'n yr wlad mwya yn yym canolbarth America. Dwi'n meddwl es i yna oherwydd yy o'n i'n ifanc ar y pryd a roedd dwi'n m- tipyn bach o yy romance am y wlad oherwydd a cawson nhw chwyldro. Um, ond hefyd, o'n i'n curious i weld um, pa fath o lad oedd e, oherwydd do'n i ddim wedi bod allan o Europe o blaen. Mm. Um, ac es i yn yr um, pythefnos, ac um, rwan dwi'n mynd yn ôl am y, y trydydd a ddeg waith uh, mewn, mewn mis. Felly, yn ôl i'r cychwyn, ta, pa argraff nath o wlad arnoch chi? Fydwch chi, chi'n disgrifio yr hyn welsoch chi, neu, neu chi'n beth sydd, beth sydd nodweddiadol am y wlad? Wel, y y peth cynta sylwes i pan yy es i off y yr awyren oedd yr yy arolyg- arolygon oherwydd mae'n mor yym yy yy yy gwahanol i be be 'dyn ni'n yy ca'l fan hyn. Ond mae wlad mor tlawd ond mor yy bywiog hefyd yym a c- cawson ni yy croeso mawr gan y bobl a mae'n mor agored i siarad am eu bywydau nhw a f- i rai o bobl mae bywyd reit yym caled, ond yym rywsut oherwydd eu profiadau nhw uh, yn ystod yr 80au, maen nhw gyd yn meddwl maen nhw'n gallu newid pethau. So mewn ffordd maen nhw'n eitha tebyg i'r agwedd dyn ni'n weld yn uh, uh, pobl yn, yn Cymru. Mm. Ond uh, wnaeth o argraff mawr arno fi ac um, dwi wedi mynd yna um, bob tro mae gen i cyfle. Pan 'dach chi'n sôn am y bywyd yma o dlodi a'r a'r caledi 'ma ma' nw'n byw efo fo b- chi pa mor dlawd pa mor galad ydi bywyd yno? Wel yym o- yy t- ma'n anodd i i i pobl i yym ca'l rhyw fath o s- syniad ond mae ma'r yym llawer o bobl falle hanner y bobl yn byw â llai nac yym punt y diwrnod yym ac yy mae e'n ma' ma' dwi, dwi wedi weld rai, dwi wedi bod mewn rai tai lle yn llythrenol yr unig dodrefn yn y tŷ yw um, bag plastig a hoelun ar, ar y wal sy'n dal ei dillad nhw. Um, a mae rai ohonyn nhw yn mynd i'r gwely heb bwyd rai dyddiau. Um, so mae'n mae bywyd am caled iawn i rai o bobl, ond yym trwy gweithio gyda'i gilydd maen nhw'n trio i wneud rhywbeth amdano fo a dyna beth sy'n mwy um, impresif i fi i weld mae bobl yn trio i, i, i niwyd eu bywydau trwy'r amser. Y, y bobl eu hunan ta, os na, chi, pwy ydy'r bobl mae ydych chi'n sôn amdano sy'n trio newid pethau fel yn wir, yr ydych chi ben yn trio newid pethau o, o Gymru yn de mor bell? Wel mae mae pobl yn trio wneud o yn eu cymunedau nhw trwy air y eglwysi, trwy um, grwpiau cymunedol, um, o mae Llywodraeth yn, yn trio wneud o hefyd. Um, mae pobl yn um, wedi arfer yn gweithio gyda gilydd, a falle yr enghraifft gorau dwi'n uh, dwi wedi gweld yw uh, efo um, coffi, oherwydd mae llawer o um, cydweithfaidd trwy wlad, a lefel, lefelau gwahanol, um, a mae llawer o bobl yn Cymru rhywun, dwi'n meddwl, yn, yn uh, afyd coffi o Nicaragua trwy'r uh, y system masnach teg, mm. oherwydd mae lot o coffi uh, o Nicaragua yn mynd i mewn coffi masnach teg. Ie, yeah, achos y broblem efo, efo, efo um, cynnychu coffi, di, mae nid, nid yn nhw sy'n cael yr arian nac i wedi bod. Felly drwy masnach deg, ydyn maen nhw'n cael yr arian yn dydyn, dyna sy'n bwysig. Ydyn, a maen nhw'n cael y, y pris yma, a maen nhw'n gwybod beth yw y pris o flwyddyn o flwyddyn, maen nhw'n cael bydd cymunedol, a dyn ni wedi weld lot o prosiectau iechyd yr addysg sydd wedi cael ei um, ariannu trwy Masnach Deg. Um, a dwi wedi cael y fraint o aros ar ffairm coffi Masnach Deg um, tair neu pedr gwaith erbyn hyn, ac i fod yn canol y, y cefn gwlad um, lle falle does dim hyd yn oed uh, trydan Yym, mae'n profiad ollol gwahanol. Felly, tyfu ffa coffi, dyna ydy'r prif gynnyrch felly, a dyna, dyna sy'n chi, os yna rhywbeth arall yn cael ei gynhyrchu yno? Oes, ond um, ti'n ollol cywir, um, maen nhw'n gwneud mwy o arian o coffi na'r unrhyw beth arall yn, yn Nicaragua. Um, ond maen nhw'n um, mae gwlad amaethyddol, so maen nhw'n gwerthu lot o cynnyrch um, uh, i, i gwledydd eraill yn canolbarth America. Um, a mae lot o... Uh, Siwgwr, ie. Yeah, ben... well, gwartheg, oh. um, so mae cig, ma, um, a ffa, maen nhw'n gwerthu ffar i um, gwledydd eraill. Right. Um, ond... Uh, Tobacco? Be? Na, na, dwi ddim yn, oh. dwi ddim yn tyfu hynny. Right. Um, ond mae um, a rais, um, ond uh, uh, mae'n mewn ffordd, pa maen nhw'n siarad am, am y cefn gwlad a'r amaethyddiaeth, dydy ddim yn gwahanol i falle beth oedd yna ein bywydau ni 50 mlynedd yn ôl, 100 mlynedd yn ôl. A mae'n gwlad eitha tebyg e- efo ei hanes amaethyddiaeth. Felly, yn wleidyddol felly ta, pwy sy'n pwy sy'n rheoli pethau o ran y cynhyrchwyr, ch'o' pwy sy bia'r tir, os na ffermwyr, os na os na dirfeddianwyr cyfoethog yn be' be' be' 'di'r sefyllfa felly ta? Wel, yy yy y, y dau, really. Mae efo um, uh, y cydweithfeydd, mae'n mae bobl bu y tir ac a cawson nhw y tir yn, yn ystod y, y chwildro. Um, a mae mwy o bobl yn cael tir yr un y bryd. Ond mae ffermydd mawr hefyd yna, so mae'n um, uh, economi cymysg yn, yn mm. Nicaragua. Ond y peth mwy pwysig i'r bobl, dwi'n meddwl, yw cael y tir oherwydd mae hwn yn rhoi rhyw fath o sicrwydd hyn iddyn nhw. Ac um, ma, maen nhw'n gallu, os mae ganddyn nhw tir, maen nhw'n gallu um, benthyg arian i buddsoddi yna i tir nhw, um, ac maen nhw wedi arfer efo gweithio gyda gilydd. So falle bydd 30-40 o ffermwyr yn dod gyda gilydd i gweithio ar um, cydweitha bach Beth amdanoch chi wedyn ta Ben? Ych chi, lle, lle, lle mae Cymru a lle ydych chi'n ffitio mewn i'r darlun yma o safbwynt yr ymgyrch? Um, Dwi'n helpu trefnu teithiau i, i Nicaragua, so mae um, 12 o grŵp o Cymru wedi, byd, wedi bod yn Nicaragua ers 1994. Mm. Um, ac, um, a be di, be di bwriad, be di rheswm dros deithio yna? Pam da chi eisiau mynd â phobl yna i ddangos beth iddyn nhw felly? Wel, de, de ni'n um, canolbwyntio ar, ar, ar ymgyrchu, a, yn arbennig efo'r er, y ffordd i'r y Caribi, oherwydd um, mae'r um, pobl amlieithog yn byw yna, so mae lot cysylltiadau sefyllfa yn, yn Cymru ac uh, yn Nicaragua, a hefyd um, dyn ni wedi ymgyrchu a pethau fel hawl, hawliau tir a bobl cynhenid yn Nicaragua. Mm. Ond hefyd, dyn ni'n codi um, tipyn bach o arian, so dros y pedro mlynedd diwetha, dyn ni wedi bod yn cefnogi prosiect sy'n gweithio efo uh, plant sy'n byw a gweithio ar y Tomin Sbwriel yn y prif dinas yn Nicaragua, yn Managua. A be maen nhw'n gwneud yn y domen sbwriel yma? Wel, mae, mae